Nĩ ndakũgeithia na ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa ceceni ĩno itũ ya Oma TV. Ũmũthĩ tũkũrora rũgano rwa mũndũ wĩtagwo Idd Amin Dada. Na niĩ tũgũkorwo nawe njĩtagwo Mwarimũ Ngotho. Tũkũrora Idd Amin Dada ũrĩa warĩ...

eta mũrugi. No nĩ ahotire kwambatĩra ngathĩ nginya agĩkinya kĩwango kĩa Lieutenant. Mahinda-inĩ marĩa akorirwo akĩambatĩra ngathĩ ũguo nĩ gwakorirwo mabũrũri maingĩ mũno ma Africa nĩ makorirwo magĩcaria wĩyathi wamo. Na King Amin Dada nĩ ahũthĩkire nĩ njeci ya...

Ataikarĩte mũno thĩinĩ wa njeshi kana arĩ ta komanda wa njeshi ya Ũganda, akĩigua mũhuhu atĩ mũtongoria wa bũrũri Chris Obote nĩ abangaga kũmuoha nĩ tondũ wa ũthũkangia wa mbeca. kana kĩrĩa gĩtagwo na gĩthũngũ corruption. Nĩ ũkuona atĩ, kana nĩ tũkũrora tuone thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wĩtagwo Eid Amin Dada, mahinda maingĩ aikaraga na guoya wa gwĩcirĩria ũndũ nĩ ũkũhanĩka. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩake

Nĩ ũtongoria wathani wake arĩ mũndũ mwega mũno. Na nĩ athondekire ndũgũ njega mũno na mabũrũri mamwe ta Israel. No thutha ũcio nĩ ũndũ wa wathani wake nĩ ahanire ta mũndũ ũkũgemera mabũrũri marĩa marĩ mwena wa Soviet. Na... nĩ athondekire ndũgũ njega mũno thĩinĩ wa wathani wake kuma mĩaka ĩyo ya kĩambĩrĩria-inĩ nginya hakuhĩ mũico-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo president Muammar Gaddafi wa Libya na mũndũ ũgwĩtwo Mobutu Sese Seko wa Zaire na mabũrũri marĩa mangĩ ma Soviet hamwe na East Germany no Kũrĩ mwaka wa 1972, mwaka ũmwe tu thutha wa kũrĩkia kuoya thirikari yake-rĩ, nĩ aingatire andũ arĩa marĩ Ahĩndĩ bũrũri wa Ũganda. Na akĩoya nduka iria ciarĩ cia Ahĩndĩ cikĩoerwo nĩ andũ airũ a mwena wa Ũganda. Ũndũ ũyũ nĩ wamũthũkĩirie mbica mũno.

na mwaka ũcio rĩ nĩ augire nĩ arĩkia kũhũrana na wathani wa British kana wa Ngeretha na akĩĩta nĩwe conqueror of the British Empire. Ũndũ ũcio nĩ watũmĩkire nĩ watũmire onekane e mũndũ ũtarĩ mwega kana mbica yake ĩgĩthũka mũno thĩinĩ wa ah, ĩrĩa ĩtagwo internationally na agĩthũkia diplomat kana ũiguano wa bũrũri wa Ũganda na mabũrũri mangĩ. Nĩambire gwĩtuoya gũtuĩka nĩ mũndũ dictator na wathani wake ũgĩkorwo rĩu nĩwambia kũrorwo nĩ thirikari cia Ngeretha kana mabũrũri marĩa ma irathĩro makĩambia kũrora wathani wake ta mũndũ ũrathana na gĩthũri. Ona gũkorwo Idd Amin Dadaab nĩ eragwo maũndũ maingĩ mũno ũrĩa arĩ dictator mũru na maũndũ maingĩ mũno maingĩ marĩa ekaga matarĩ mega, mamwe mamo nĩ propaganda kana mĩhuhu. No ũma wa ndeto nĩ atĩ Gatagatĩ ka mĩaka ĩyo ĩnana ĩrĩa Idi Amin Dada akorirwo e mũtongoria wa Ũganda, kũrĩ andũ aingĩ mũno mateire mĩoyo yao. Na nĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo materegemea mwena wa thirikari kana ndũrĩrĩ citegemea mwena wa thirikari, nĩ akinyagĩrĩra ũguo agacitũmĩra njeci ũtukũ, andũ acio magakorwo magathiĩ magacinĩrwo mĩciĩ yao na makoragwo.

nĩ ekire ihĩtia rĩmwe tondũ indo iria a- iria ahete support nĩ cianyitire ndege ya Israeli kana ya Yahudi ya bũrũri wa Israeli mĩgwate kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Entebbe no nao andũ a mwena wa Israel nĩ ma respondire ihenya mũno na gatagatĩ-inĩ ka ndagĩka inyanya magĩkorwo nĩ matũma jeshi yao na yoka yahonokia andũ ao arĩa manyitĩtwo mĩgwate. Ũndũ ũcio ningĩ nĩ wathire na mbere na gũthũkĩria Idi Amin Dada mbica mũno thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mothe megemaine na mwena wa irathĩro. Idi Amin Dada wathani wake wathirire na...

agĩtũma njeci yake hakuhĩ na mũhaka wa Ũganda na Tanzania. Na hau nĩho hambĩrĩirie haro ĩrĩa ĩtagwo ya Kagera. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie gũtũma njeci yake, mathire magĩcina nyũmba igĩrĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania mwena wa itũra rĩa Kagera. no gũtirĩ gũtiagĩirwo na casualties kana mũndũ wagĩire wagĩire na ũndũ mũru nayo jeshi ya mwena wa Tanzania kana mwe- mwe- mũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa Tanzania hĩndĩ ĩyo mwarimũ Julius Nyerere agĩtũma jeshi yake hakuhĩ na mũhaka wa Uganda nao hĩndĩ ĩrĩa monire ũguo rĩ magĩcoka mwena wa Kagera rĩngĩ na magĩthiĩ

Hĩndĩ ĩyo haro ĩyo nĩyathire na mbere kwa ihinda, kuma mweri wa ikũmi na ũmwe gũgĩkorwo haro nĩyanyita mũno mwena wa Kagera na mũhaka-inĩ wao gatagatĩ ka Tanzania na Ũganda na makĩrũa haro nene mũno. Mabũrũri marĩa makorirwo magĩ support mwena wa Ũganda warĩ bũrũri ta Libya, no thutha ũcio Libya nĩmeyehereirie haro ĩyo. no gĩkorwo Muammar Gaddafi nĩ aheirwo support nĩ mabũrũri mangĩ marĩa monaga ma- marĩa ma- ma- manyitanaga na marĩa makoragwo me mwena wa matanyitanaga na mwena wa mabũrũri ma irathĩro kana arĩa makoragwo marĩ Soviet mabũrũri ta Iraq na Saudi Arabia eh, naguo bũrũri wa Tanzania nĩ wagĩaga na support na mabũrũri marĩa masapotaga ngeretha no hĩndĩ ĩyo no ũmenye atĩ bũrũri wa Kenya no- na Tanzania nĩ makoretwo matarĩ na thiriti njega koguo bũrũri wa Kenya hatirĩ ũndũ wateithĩrĩirie bũrũri wa Tanzania kana bũrũri wa Uganda o marĩ eroreri na mwaka wa ũrĩa warũmĩrĩire wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo mũgwanja- mũgwanja na kenda jeshi ya mũndũ ũgwĩtwo eh, Chris Obote eh, mwena wa Tanzania ĩkĩheo support nĩ mwarimũ Julius Nyerere makĩhota kũhũra mũndũ ũgwĩtwo Idi Amin Dada na makĩmweheria wathani-inĩ eherio wathani-inĩ wa bũrũri wa Ũganda, athire bũrũri wa Arabia, thutha ũcio nacokire agĩthiĩ Iraq, na mũico mũico agĩthiĩ bũrũri wa Saudi Arabia, kũrĩa atũrire na nĩkuo akuĩire mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithatũ. Ũcio nĩguo mũtũrĩre wa mũndũ ũgwĩtwo Idd Amin Dada. nĩwe warĩ mwathani ũrĩa ũtũ- ũ- ũ- ũ- wĩtha- ũkoragwo warĩ gata- ũnyitĩrĩire arĩa mathanaga na gĩthũri mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Uganda kuma rĩrĩa wagĩire wĩyathi nginya ũmũthĩ nĩ kwĩrĩkanaga atĩ mahinda marĩa mũndũ ũgwĩtwo Idi Amin Dada arĩ president wa bũrũri wa Uganda andũ kuma kĩndũ ta ngiri magana matatũ nginya ngiri magana matano nĩ morirwo nĩ mĩoyo yao kũu bũrũri-inĩ wa Ũganda na bũrũri wa Tanzania. Acio nĩ andũ aingĩ mũno tũkĩrora atĩ athanire mĩaka ĩnana tu. Mũndũ ũgwĩtwo Idi Amin Dada arĩ na mũtumia, arĩ na atumia ake, arĩ na atumia atandatũ. na nĩ atigire ciana mĩrongo ĩna na ithatũ. Ũcio nĩguo mũtũrĩre wa mũndũ ũgwĩtwo Id Amin Dada. Thĩinĩ wa episode itũ ya ĩngĩ kana kĩbindi gitũ kĩngĩ tũkarora bũrũri wa Ũganda tũrore kuma rĩrĩa maheirwo wĩyathi, andũ arĩa mathanĩte kuma mũtongoria wa mbere nginya wa ũrĩa wĩkuo mahinda-inĩ maya. Nginya hĩndĩ ĩyo rĩ, ndakwendithĩria mahinda mega, na Ngai wa muoyo arokũgitĩra.